Кайна Казан, кайна Казан, кайна Казан, кайна кайна Казан. Казан кайный тапшыруының ә, вируслы тапшыруын башлыйбыз. 26 чыгарылышы.
Әпси.
Ә, 26-нчы чыгарылышы. Без аны бүген ә, өйдә яздырабыз, чөнки ә, бөтен чаралар да хәзер онлайнга, интернетка күчә, кешеләргә өйдә утырырга кирәк. Ә, чирләмәсеннәр өчен, чир таралмасын өчен. Кеше аңламас, так Тәбрис өендә түгел, ә үз өйләрендә. Бер кеше сорый, нигә Рәдиф Хәшәрит Тәбрисның өендә утыра икән? Әйе, әйе.
Ә, мин утырам, Рәдиф йөри. Шуңа күрә менә бер метр да дистанция юк. тот, Рәдиф. Һәм беренче яңалык шуның белән бәйле, э, безнең Соңгы биш тапшыру шул бер хәбәрдән башлана. Ә, ш- Кичә генә шундый обзор ясап алдык, шулай бит, э, Фейсбукта. Сораштырып алдың, әйе. Менә кеше өйдә утыра икән, аңа нинди мәдәни һәм белем алу продуктлары ә, бар. Ну, ничек? Менә өйдә Өйдә файдалы утыра, итеп ничек файдалы уздырыр продуктларга өчен. вакытына ия? Татарстанда татарлар э, өчен менә нинди э, файдалы ресурслар бар. Барлап карадык һәм безнең күп кенә театрлар, бөтен театрлар ябылды, аңлавымча шулай бит? Әйе. Һәм, мәсәлән, Мәскәүдәге театрлар, алар бик тиз үзенең шундый онлайн ниндидер проектларын башлап җибәрделәр. Монда башлап җибәрделәр түгел, Илсөя әйткәннән дә күренә, бу театрлар күптән инде нәрсәдер аның белән шөгыльләнгәннәр, тикшереп йөргәннәр, Һәм боларның өчен теге, ну, авыр эш булмагандыр инде, чөнки без аңлыйбыз, онлайн спектакльне күрсәтү ул сиңа теге Фейсбукта гына трансляция ясап түгел инде, ул дөрес әйткәндә. Анда күп җиһазлар кирәк, акча да кирәк. Шуңа күрә, мәсәлән, Камал театры инде, без күрәбез, алар күптән инде, мәсәлән, Татар-информ белән эшли башлаганнар, Дәйми һәм туры трансляция ясаганнар иде бу сезонда. Башта син Татар-информда аша карый алган идең теге төрле кичәләр, спектакльләр. Алар, аннары алар эшли башладылар, Чаллыда күрсәтә башладылар. Шул ук спектакльне син чалда утырасың кинотеатрда һәм карыйсың мәсәлән спектакльне спектакльне карыйсың.
онлайн онлайн или запись онлайн А, онлайн онлайн. Ә димәк хәзер ул аңламыйча алар менә апрель башында уйлыйлар хәзерге вакытта э, ничектер кеше- ну кесәтергә инде- Бишенче апрельдән Әйе.
башлап. шул кызыгы булыр инде дөрес әйткәндә э, ничек алар с- кешесез Безнең бит театр бик мөһимче тамашачыга бәйле бит инде син ничектер энергетика белән машинасың реакция реакция анда димәк беркем дә юк оператордан арый инде һәм берничә кешедән Рәдиф карале анда билет сатылачакмы әйе моның өчен сату онлайнга да әлбәттә театрга акча эшләргә кирәк димәк ссылка җибәреләме әйе монысы бит бу бик мөһим әйе чөнки хәзер кешеләр һәм бу мәдәни учреждениеләр акчасыз кала гомумән хәзер акчасыз кала кем менә бөтен иҗади кешеләр алар хәзер көндә теге аюлар кебек яшәргә тиешләр. Мин нәрсә шакатырды, бер Мәскәү актрисасы хәзер теге служба доставкига эшкә керде дим инде, чөнки бер ай. Аларның болай да хезмәт хакы юк диярлек инде. Алар бит иҗат итәләр, тегенчә итәләр. Я служу театру, хезмәт итәләр. Ә монда димәк бөтенләй акча юк, чөнки ул синең показларга бәйле. Миңа уңайча кайбер Театрлар хәзер репетицияләр уздыралар инде, бер-берсенә якынга килмичә, үбешмичә, анда кочаклашмыйча гына шулай. Кайберәүләр менә ничектер, ну, җаен табалар инде. Икенче кеше әйберләр, концертта, концерт уздыручылар, музыкантлар, алар да хәзерге вакытта менә бер нәрсә эшләми. Турлары, әйе.
Әйе, чөнки һәм. Турларга чыкмыйлар хәр, Әнвәр кемем? Денис Бәдретдин мәсәлән, менә уйлаган иде. Супер татар.
Супер татар төркеме, алар уйлаган иде шундый бер гастроль ясарга иде. Казан анда кергән инде, Прага, тагын ниләр шәһәрләр. Юк, мин теге зур турлар оештыручы Әнвәр кемов, Нургалиевме, хәтерләмим инде. Аны әйткән идем, ул бер айга кичектергән, менә күрдем хәбәрен инде. Ну и бөтен концертлар кичектерелде. Һәм без хәзер шаярабыз, әгәр дә синең концертыңа 52 кешедән ким килсә, Димәк, син хәзер киресенчә теге зур ихтыяҗга ия торган артист. Так что, дуслар, сезгә кемдер кирәк булса, ну, без әзер. Алар барыбер риск, риск бит инде чыкмаслар инде кечкенә аудитория булса. Һәм менә хәзер, мәсәлән, бүгенге көнне 23 име, менә ниченче көн? 23 мартта, мәсәлән, Band Camp исемле проект шундый зурара, без гомумән бөтен музыкантларында бөтен җырларын чыгаралар. Алар шундый акция игълан иткәннәр иде, мәсәлән, бүген Бөтен теге акча сезгә турыдан-туры килә, Кара, процентсыз. Bad Camp, Әйе.
ул музыкантлар үзләренең музыкасын куя, Ул магазин ә кебек. безнең кебек, мәсәлән, ул музыка тыңлаучыларга Әйе. акчага сата, шулай бит? Сата алар. Мәсәлән, анда егерме цент түлисен бер трекны тыңлар, үзеңә йөкләр өчен. Хәзер, димәк, элек музыкантларга шул 20 центның анда унысы гына киткән булса. Унысы түгел инде, бер 70% мәсәлән. 70% киткән булса, хәзер тулысынча бөтен акча музыкантка. Чөнки гадәттә менә син.
Аларга ярдәм йөзеннән. Ярдәм йөзеннән инде. Гомумән, хәзер бик шундый аңлаешлы сәбәп итә, әйтәбез, бик зур мөмкинлекләр туа ала хәзерге көндә. Кем хәзер менә Теге җылап кына утырмас өендә теге самоизоляциядә, яме ничектер моннан файда таба алыр, шул минемчә теге выйдет замки. Кара, берен, менә ике нәтиҗә ясыйсы килде. Беренчесе, безнең барыбер мәдәни учреждениеләр әзер булмады бу әйбергә, минемчә. Чөнки Камал театры да башта әйтте, юк, безнең шулай ук дәвам итәчәк, без анда салфетка бирәбез, фәлән бирәбез, ләкин өч көннән соң распоряжение чыкты, бөтенесе ябылды. Һәм ни ни гаҗәп, музейлар да, ниләр дә мин карадым, җүнләп ниндидер онлайн яисә белем алу ниндидер проектлары юк икән, аз икән. Ну, күрсәтә инде, нинди муз, нинди. Әйе, димәк, безнең учреждениеләр алар онлайн эшләргә әле күнекмәгән. Менә Камал театры буенча әле Илшаттан сораштырырбыз, шулай бит, монда кертербез аның Э, аудиосын э, сорарбыз алар чөнки соңгы арада э, ютубка шундый юнәлгәннәр иде ләкин ничектер менә бу процесслар аны тизләтер шулай бит онлайнга күчүне бу аларга һичшиксез файдага була үзебезгә дә файдага Чөнки без күнектек ничектер офлайн эшләргә. Һәм мәсәлән аңа 100 кеше килсә, 500 кеше килсә, 1000 кеше килсә без шатланабыз. Ә мәсәлән аны шул ук Татар-информ онлайн күрсәтә, 200 кеше карый. Любой чараны анда, татар чарасын. Бу нәрсә дигән сүз? Ә безгә инде күптән онлайнга күчеп, бөтен ярты яртысыннан күбрәк проектларны оф онлайнга күчерергә кирәк иде. Мәсәлән, хәзер Һәм бөтен татар киноларын да чыгарырга иде, мәсәлән, интернетка Әйе. карагыз, менә. Әйе, ачтык.
Әйе, чөнки Архивларны хәзер ачып салсак, Әйе, ул иң кеше кулай карап чыгар иде. Әйе. Ә, дөньяда, ә, күп кенә сервислар шулай бит, Курсерадан алып, ул онлайн белем алу, ә, э, ресурсыннан алып, э, күп кенә анда кино, сериаллар күрсәтүче сервислар хәзер ике атнага, бер айга, бер сумга анда доступ бирелә. Э, һәм шулай итеп, бу бит әле кара, бу маркетинг чарасы яхшы. Син менә ике атнага, бер сумга дип аласың, кармакка эләгәсең. Бу аңлашыла, ләкин фишкасын сәяхәтче әйтә. Әйе, хәзер менә онлайн подписка саны артты, ләкин рекламасы Бирүче кеше бит хәзер акчаны югалта әлеге фирмалар, төрле Ә, фирмалар. әйе, әйе. Димәк, хәзер ничек килеп чыгар икән әле ул? Әйе. Чөнки алар шулай ул теге мәсәлән, ок, ну, башка теге сервислар инде, әйеме? Алар каядыр башка реклама алып алалар, бәлки, ну, шулай ук ничектер кертеп инде интеграция ясап. Ә интеграция бәлки хәзер үзгәрер. Ну, карарбыз. Ә кешенең гомумән, ну, Ничә акча, ничәмә сумга әзер булыр ул утырырга өйдә һәм карарга? Ну, карарбыз. Карале, ә менә булган әлбәттәләр, ачык университетлар, әйбәт булыр иде, менә алар шул маркетингны, шушы чир белән бәйле маркетингны кулланып, гыйлемнәр, мәсәлән, мин гыйлемдә генә күрдем, алар фәнни мәкаләләр яза һәм шушы чиргә бәйле фәнни мәкаләләрне татарчага бик тиз тәрҗемә итеп куйдылар. Һәм минемчә бу ну бик яхшы эшли. Әлбәттәләр, ниләр һәм ачык университетларда менә шушы. Минемчә менә без ачык университет белән сөйләштек, ну без Рәтүз Рахман белән хәзер үзебез чөнки дә кешене дә җыеп булмый бит инде, дөрес әйткәндә, әмма менә белемгә тарту ничектер кала. Нигә хәзергә кытым чынлап онлайн университетның өлешен Көчәйтмәскә. Көчәйтмәскә, яме. Кирәк. Яздырырга, ничектер менә. Ну, бу һичшиксез, әйе, беренче башка. Карабыз, минемчә, менә бу айлар әле ничектер менә бу файдасы булыр аны. Исәнмесез, кадерле милләттәшләр, безнең яраткан тамашачыларыбыз. Әлбәттә ген, бөтен ил, бөтен җир шары карантинда булганда, безне дә ген читләп узмады бу карантин, шулай ук без дә ген Әлеге вакытта театрыбыз карантинда. Тамаша залына без тамашачыларны кабул итә алмыйбыз. Әмма дә ләкин бу ниндидер киләчәккә омтылышлар, киләчәккә буласы планнарны аршыру булыр дип уйлыйм. Һәм без инде күптән эшлибез, тамашачы белән без элемтәдә интернеттан тагын. 2018 нче елдан бирле без юбилей кичәләрен, кайбер спектакльләрне инде интернеттан туры эфирдан күрсәттек. Шулай ук без бу эшне дәвам итергә уйлыйбыз һәм бу эш бу очракта кешеләр өйдә утырганда аларның вакытларын дөрес үткәрерләрен өчен, дөрес үткәрсеннәре өчен без интернет-трансляция башларга уйладык. Кичә генә безнең җиде спектакль архивтан чыкты YouTube каналга, Камал театрының. Аннан инде э, киләчәктә без тагын дагын ул э, спектакльләрне, тарихта булган спектакльләрне тагын да яңартып, тагын дагын өстәп торырбыз. Э, ә инде 8 апрельдән без Алла бирса дип әйтәсе килә, туры эфирга чыгарбыз дип уйлыйм. Чөнки безнең театрның андый мөмкинчелекләре бар. Безнең белән булыгыз, карап торыгыз. Сау сәламәт булыгыз.
Хәзер бит хәтта намазлар да онлайн уздырыла. Син җибәргән ин хәбәр Хельсинкида Рамил хәзрәт Беляев үзенә куйган, андагы татарлар Онлайн намаз уздыралар, әйе, бүген менә карабыз, сорарбыз. Ютубка кер.
Сорарбыз кешедән, ничек узды ул, ничек, һәм беләсеңме, мине шаккатырды, Мәскәүдә чыгардылар менә шундый әйбер, менә без үткәрәбез намаз, җомга намазларын, әй монда икамәт белән намаз укып барырсыз, килсен кеше йөрмәгез мәчеткә дип әйттеләр. Ә анда кеше яза башлады. Ничек инде йөрмәскә, мине Алла саклый, мин намаз укыгач, мин бер һичшистә, ну, миңа бернинди вирус тими. Анда менә Фейсбукта кеше утыра, Хәтта каргый башлый, әй, мин утырам анда укыйм аны, мин, ну, мин ышана алмыйм, бу нинди вообще Каян класслар. табасың син андый әйберләрне? Каян нинди кешеләрсең?
Ә анда ничек инде менә, әгәр дә ул Аллаһ Тәгалә безне яратмаса иде, ә ничек тә, мин бит мөселман кешесе. Мин әйтәм, менә Малайзиядә ничек таралды сезнең ничә ул? Кеше мәчеткә керде дә, бергә утырдылар да булды. Шул ук э, теге Кни- Көнбатыш Кореядә, Көньяк Кореядә, яме шулай кар- кайдыр чиркәүгә керделәр инде, мең ярым кеше бергә Чирләп чыктылар. Кылдылар да инде шулай тиз карала ул дөрес микән дип. Ну, әлбәттә. Монда киресенчә менә ислам дөньясы күрсәтә ала. Әйе, без әлбәттә иншанабыз, янабыз, ләкин без шундый ук теге бер үк дөньяда яшибез. Минемчә, монда теге фотография Мәккәне хәкүсәтергә, Мәккә хәзер буш. Анда беркем дә алҗармый иде, тик йөрергә һәм. Ансын күрдем, ә менә теге җомга намазлары буенча теге ниләрне күрмәдем, шундый, киресенчә, минемчә, мөфтиятләр, ну, менә мин Татарстанныкы турында әйтә алам, ике телдә, нәрсә эшләргә була, дога кылу белән бергә кул юулар, фәләннәр, бөтенесенә менә шундый. Әйе, әйе, э, ничек сәлам бирергә? Алар бөтенесе дә язылган, минемчә бик яхшы сработались. Э.
Мәхәлләбез тарафыннан да безгә туры килде яңа карарлар кылырга. Иң беренчегә мәчетләребезне туры килде гыйбадәт өчен ябарга. Димәк, Хельсинки һәм Ярмпа мәчетебездә намаз укучылар юк, мәчетләребез ябык. Мәчетләр ябылган Вакытта безнең инде гыйбадәтләребез тукталу дигән сүз түгел. Димәк, без сезнең белән намазларыбызны, гыйбадәтләребезне үзебезнең өйләребездә дәвам итәбез. Намазларыбызны укыйбыз, тәһарәтләребезне алабыз. Бер генә соравыбыз туа, җомга намазы белән ничегрәк? Без җомга намазын үти алмасак, безгә нәрсә эшләргә? Әлбәттә, беренче карар һәм беренче тәүсия ул Без җомга намазын укый алмасак мәчетебездә, үзебезнең өйләребездә өйлә намазын укысак, ул җитә. Димәк, һәр көндәлек шикелле өйлә намазын укыйбыз һәм ул җитәчәк. Ләкин икенче дә мөмкинлек бар. Ул мөмкинлек озак түгел генә безгә хәбәр ителде. Димәк, бүгенге секендәге технологияне кулланып, намазларны интернет аша да укытып була. Мондый чыганаклы вакытларыбызда. Димәк, ул нормальча без мәчеткә килер идек, ләкин без әле мәчеткә килә алмыйбыз, шунара күрә мондый вакытта инде интернет аша да укый алабыз. Ул практикада ничегрәк булачак? Иртәгә, җома көнендә без беренче мәртәбә аны тырышып карыйбыз, сезнең белән бергәлектә, әлбәттә. Facebook аша, ике каналда, бере канал, димәк, ул безнең ябык төркемебез Финтатар төркемендә булачак, икенчесе, минем шәхси аккаунт, аккаунтым аша ул эфир булачак. Унике сәгать кырык минутта җома намазын бергәлектә башларбыз. Әйткәнемчә, бу безнең тарихыбызда һәм тәҗрибәбездә беренче мәртәбә мондый намаз уку. Бәлки, техник яктан хаталарыбыз да булырга мөмкин, аның өчен инде сездән алдан ук гафу үтенәбез. Ләкин бергәлектә көч, тырышып карыйк, бәлки уңыр, чөнки бу бит әле вакытлы гына чара. Иншалла бу авыр көннәр узып киткәч, без сезнең белән инде нормаль рәвештә, үзебезнең гадәти рәвешебездә мәчетләребезгә килеп, Аллаһ Тәгаләгә табынырбыз, Аллаһ Тәгаләгә сәҗдәләребезне кылырбыз. Раббыбыз Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә җөмләбезгә саулык-сәламәтлек, безнең күңелләребезгә тынычлык, бигрәк тә тынычсыз көннәребездә Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә тынычлык бирсен, иманыбызны арттырсын, Һәм бу көннәребезне татулыкта һәм дуслыкта үткәрергә насыйп вә мияссәр әйләсен. Аллаһ Тәгалә җөмләбезгә насыйп итсен. Әйдә күчәбез.
Икенче хәбәр, өченче була инде бу. Дом татарской кулинарии ябылган икән. Өченче, икенче тапкыр ябылды ул. Әйе, мин аптырыйм, бу хәбәр булган иде бит инде. Ябыла, ябыла. Әйе. Бу теге Филипп Киркоров команда Алла Пугачеваның соңгы туры кебек. Татар спектакль ябыла да ябыла. Әйе.
Нәрсә нәрсә сиңа? Ну кара, безнең барыбыз сирән. Аптыратамын. Иске Дәүләт бистәсендәге анда ресторанный комплекс ничек ул эшли, кеше йөри ана гаеме, ну. Туган авылымга да йөриләр. Туган авылым йөри. Ә менә син шәһәр уртасында, Әйме, Бауман урамында тора ресторан, анын тарихы бар, без әйтәбез, менә бу китапны язган кеше һәм ничек инде син менә мондый берне эшләтә алмадың, ә минем аңлавымча анда кеше, ул ябылды һәм әле алар да бурычлы кешеләргә, хезмәт хакы түләнмәгән. Ә, анда эшләүче кеше. Әйе. Юнысов түгел, Әхмәтҗан. Әхмәтҗан. Юныс Әхмәтҗан.
Юныс Әхмәтҗан. Вот шуны шакаттыра инде, кайвакытта кеше мондый ач, ну, теге, Белмим, бу идея, идеядан да акча эшли алтмый инде, вот шаккатыра нишләп болай. Ну, ресторанный бизнес ул э, бик авыр бизнес һәм э, миңа мин ни өчен анда кермим, минем туем анда булган и. А. Булса да, э, шулай да э, күбрәк алар шундый банкетный урын кебек Ага. позиционируется. Э, Аңлыйсың, анда кереп, ниндидер ләззәт табып, э, ниндидер атмосферага кереп чуму, анда әйбер анда юк, ул китте. Ә Татар бистәсендә, Татар бистәсе, татар ашы, анда атмосферасы, бөтенесе яхшы көйләнгән ул яктан. Ул ачык шундый. Менә фотосына да карыйм, хәтта теге баскычлары, ниләре ничектер шундый. Пафоснендай.
Бераз куркасың керергә анда. Бу ниндидер нулевой елларның форматы шулай бит ресторанның. Ну, әйе, мин кереп утырдым, курка идем, анда МТК кызык ул, ну, типа, анда бәяләре дә зур, кешеләре дә сәер. Ләкин мин моны өстәп әйтер идем, Бауманда, һичшиксез, туристлар күп йөри торган урынга татар ние кирәк. Аларны тагын кысып чыгара хәзер түбәтәйләр. Алар инде Баумында, Кремль урамында, әк әкият анда татарча язылган фәлән анда татар ашлары шулай ук алар бирәләр.
Безнең тышкы каберчебез сыйкан икән.
Һәм Дом татарской кулинарига уңышлар телибез. Форматын үзгәртеп, чәй йорты бит ябылмый бер тапкыр да. Бер дә кеше беткәне юк анда. Әйе. Каршыда. Котыч кычанда теге.
Минем шебрес ничек?
Алар ахыр заманга кадәр яши. Шебрес ТКга карый анда бәясенә дип мин үз чынында керәм. Әйе. Шулай эшлим. Әтегездә ничек? Анда о нормально. Ярый.
Акбарс Арена ул элеккеге Казан Арена. Горнолыжный трасса Димәк, тау-шуу трассасы төзиләр. Шуны хәбәр иткәннәр. Рәдиф, син чаңгыда шуырга яратасыңмы? Нигә бу хәбәр сине кызыксындырды? Юк, просто Акбарс Арена белән бернинди футбол белән бәйләнешле яңалыклар мин күп тә ишеткән юк идем. Ну, мин бераз аңламыйм бу әйберне. Дөрес кенә анда кайчан соңгы тапкыр футбол матчы узган иде? Мин менә барган идем. Нәрсә эшләргә белмиләр, шулай бит? Башта әйткәннәре, беләсеңме тагын нәрсә? Яхт-клуб. Яхт-клуб. Әйе, хәтерлисеңме син аны?
Әйе, теге яхта яхт-клуб төзибез дип инде. Ну шул кадәр идеяләр була инде. Ну, Радик, Радик Минахметовка бәлки әфәрин шундый нәрсә генә эшләр, эшләми инде креативный шундый янда барынча берничә проект инде эшли торган, әйе, без белә торган Kids Space-лар анда, фитнес-клублар һәм фәлән фәлән. Ну бәлки, әмма хәзер сораса, әммәсен син сорасаң, нәрсә алып барасы арена рейсы, Казань аренасы алып барасы, ну әлбәттә ул ифтар урыны, белмим анда су йөзе, ну Су Юк, урыннары, чемпионатлар чемпионатлар ачылышлары.
булалар. Инде монда кемнән футбол дигән әйбер э, сәер. Ә икенче караштан ик- ко- якында гына бар Татнефть арена, әйеме? Анда кеше туа. Нигә торганда вот без беләбез, ханда хоккей уза. Һәм шул ук вакыттан без ну Концертлар да бара. уза. Белмим, менә нәрсәдән тора ул, нәрсә аермасы. Бәлки ул ерактарактыр. Ләкин бәлки бездә безнең футбол ул безнең теге э, Ерак. спорт спорт уены түгелдер, белмим, бу аңлаш- аңлаешсыз, әйеме? Юк, стадион зур. Әйе. Һәм аны тутыру авыр, һәм аны тутыру гына түгел, аны содержать итү, димәк, Тәэмин итү дә. Әйе, тәэмин итү дә күп акча таләп итә. Беләсең нинди идея? Менә безнең бар татар театры, опера, балеты, ул гел тулы. Нигә? Чөнки аның бер генә матч, бер генә спектакль аена, аннары алар кайтып Голландиягә китәләр дә, Анда йөрим. Бәлки безнең футболистка да шулай гастрольгә йөрергә, аннары кире кайтырга бер тапкыр гына. Ну, бәлки, бәлки, бәлки. Безнең соңгы хәбәр шулай шулай ук коронавирус белән бәйле. Тач вирус. Әйе, тач вирус белән. Тач вирус. Безнең бит суверенный интернет булырга тиеш иде. Иншалла. Чебурнет, чебурнет дип атыйлар иде аны, әйме? Россиядә, димәк, әгәр дә бөтен дөньяда интернет бетсә, безнең имештер үзебезнең интернет калачак.
Һәм

Һәм э, шушы вирус белән бәйле бу э, тест кичектерелде.
Әйе, кичектерелде.
Бар, әкәтсә бәхетле э, ничек дигән. Яхшы як, уңай яклар. Шатлыклы хәбәрләр. Но Гүмран, мен сәк кызыксындыра, но вот тик хәзер без балыбызда Фейсбукта утырабыз инде, әйеме нигәдер, шикдер үзеңә әйтәсең инде, юк укыма зинхар, Чөнки синдә ипохондрия башлана, син һәрбер минут, һәр сәгать син температураны эзли башлыйсың, менә чё-то мин йөткердем, нәрсә булды. Рәдиф, утырмасаң, сиңа ватсапка киләчәк. Ну, в общем, килә, бөтен җирдә вот шул, дөрес әйткәндә. Аннан качып булмый. Аннан сакланып булмый ничек тә, кулны юып та бетерәсең. Һәм миңа күбрәк кызыксындыра, мәсәлән, ничек болай бер тәэсир итәр дөньяга, әйеме, һәм ниндидер бер теория заговор түгел инде, дөрес әйткәндә, ну, нинди файда монда, әйеме. Һәм менә мин анда күрәм, Төзә әйткәндә, менә шундый зур державалар өчен инде бу әйбер бер ничек тә файдалы, чөнки алар менә бу глобализация дөньясын җимерә башладылар бер яктан, әйеме? Чөнки кеше ну бер-берсенә ышанмый, алар ничек тә менә читләшәләр. Самолетлар, очышлар чикләнә. Карагыз кино, Өйрәнегез, ну то есть не то что оралыгыз, берләшегез, менә мине сез шаккатырды бераз, кеше әйтә бит инде, stay home, be safe, ә әмма мин әйтәм, киресенчә, менә мине болай бер, ну теге шатландырмый, мине нәрсә кызыксындыра, хәзер бар мисал Англиядәме, башка илләрдә ике әйбер, берсен алар иртә белән кибетләрне ачалар, өлкән кешеләр өчен генә, Сигездән тугызга кадәр менә өлкән кеше килә, беркемгә дә тимичә, әйеме, сакланып килә, ала үз әйбер, китә. Икенче бер әйбер, хәзер бөтен ил, өйләренә анда эләктеләр, типа, if you need help, Ә, там, сиңа ярдәм friendly, кирәк булса. friendly call, дип, мә, исемдәге shopping, фәлән-төгәнне, әйтегез, безгә булышырбыз, әйеме. Мәсәлән, минем өйдә бар, өченче катта яши Дания апа. Дания апа нәрсә ул служба доставки икәнен белми, әйеме? Һәм нәрсә аның белән булыр? Һәм аңа ярдәм кирәк.
Ярдәм кирәк. Ә менә шул stay home бик шәп, ну теге кеше утыра бит инде. Всё, мин типа, ну типа. Чыкмыйм. Диванный боец, революционер, всё, чыкмыйм. Сериаллар, ашау, фәлән-төгән. Ә бездә, менә оказывается, безнең Рәсәйдә 43 миллион пенсионер яши. Алар нишләргә тиеш? Әйе, ана вот алар все группа.
Алар йөри.
Алар чыгып йөриләр, кайдыр анда өчен бәлки башка мәксәт. Кара, э, Радив, димәк, сине нәрсә куркыта? Э, без өйдә кала, калабыз. Әйе. Һәм э, син шундый социалист, димәк, левак. Э, димәк, син э, незащищенный слои населения, сине алар э, куркыта, что алар ни бернинди дә безнең илдә яклау таба алмыйлар, мондый кризисный ситуацияләрдә. Ну, ну, ну, социализм, да, мәсәлән, әйтәләр, ну, Швеция, мәсәлән, вот Швеция нормально гына яши. Күренә кая монда, әйме, а буржуазная США-да бөтен кеше, бөтен туалет кайгызын сатып алып утыра куркып, әйме.
Дуслар, сәлам, мин 8 э, мартта киттем Ауропага, булдым Будапештта, аннан соң Парижда, аннан соң Брюссельда һәм аннан соң Берлинда. Хәлләр Ауропада әйбәт, аны бернинди дә паника юк, кешеләр урамда бар, йөриләр, әзрәк инде, чөнки аларда да ниндидер карантин буенча чаралар бара. Һәм магазинлар, кибетләр тулы, гречка гына юк, чөнки аларда беркайчан да гречка юк. Һәм бөтен, бөтен кешеләр йөри, хәлләр әйбәт. Паника юк, шундый истерия дә юк. Мин кайттым үзем. Карантинга, самоизоляциягә кереп утырдым инде, чөнки мин ответственный кеше. Һәм менә утырам. Үзем шылтыраттым бөтен горячий линияләргә, әйттем, кайдан килдем, кайчан килдем, нинди, кайда торам. Миңа килде врач, постановление килде, бер тестны да әле алмадылар, әйттеләр, симптомлар булса, шунда гына син шылтыратасың һәм килеп Ә, тестны алалар. Хәлем әйбәт, температура юк, э, сезгә сәламәтлек, тазалык с телим. Бер-ике уңай әйберсен әйтәсем килгән иде. Ә, экологлар кемнәр менә Ае. күзәтеп бара, алар күрә, э, Кытай өстендә булган ниндидер анда выброслар, алар бермә-бер артты, һава бик каты чистарды, э, Кытай өстендә. Һәм, э, ә, Теге начар ягы, димәк, ә, син интернетта утырасын, өйдә каласын, сине шулай сортирую тимә, бу вакытта син шуны эшлисен, ә, урамда хәзер митинглар, пикетлар уздырырга ярамый, аннан кала теге, концертлардан кала. Әйе. Димәк, ә, дәүләт бөтенесен шундый контрольга ала һәм моны вирус таралуы белән аклый. Һәм бездә бит гадәттә ничек була? Теге әлбәттә алар бәлки халык турында да уйлыйлардыр. Ләкин бит әле безнекеләр теге арттырып җибәреп анда, әйдәгез әле өстәвенә моны запретим, моны запретим анда. Һәм үзләрен дә бик онытмыйлар инде мондый моменттан мондый моментны кулланып калалар ну типа моны айтып булмый инде яки бик уңайлы моментта менә былай бер килеп килде теге нефтяной кризис акча бәясе төшә яме конституция үзгәрә анда президент ничә он алты елга обнуляется инде нөлләшә сен карадыңмы кайсы это теге башка ну дәүләтләрдә мондай бер булган буркина фасо кебек ну Представляешь, без без Буркина Фасо белән бер дәрәҗәдә хәзер. Һәм мин әйтәм, ну бик теге кешене, әйе, без сокланабыз, әйдәгез, менә бөтен бөтен әйберне. Рәдиф, мин әле генә син кайсы милләтне кимсеттем, мин аңламадым. Бөтен милләтләрне. Кара, юк, анда бер нәрсә миңа куркыта ул яктан, ягъни безнең бит күп нинди пандемия, ну эпидемияләр бар, әйеме, нигә менә бөтен эпидемиягә шул кадәр игътибар бирмәскә алайса? Алар ни, ни, ни, нәрсә белән ким алар дисең кенде. Мин алыйм бу сый юк чынрак, ул теге Монсынан дәва юк. Корт дәва әле юк, әйме кортларны күзәтергә. Белмисен, тиз тарала. Әйе, ләкин мәсәлән без нигә шул кадәр ВИЧка бирмибез пропаганда, әйме? Тик тә менә беркем дә әйтми.
Әйтми инде, ничек әйтмәс. Ну, болай инде, типа, болай гына, типа. Тестлар ясала. Тестлар ясагыз, ну, болай бар инде безнең, бар инде. Ну, без безгә кагылышлы әйбер түгел, әйме. Менә без бөтен әйберләр как будто без Ну, бич йөткергәннән бирелми, аңлыйсыңмы син шуны? Ну, ор ор ор орви бирелә ич. Ике кеше үлә аннары, 89 яшендә. Ну, инде аның хәтле түгел инде, ярый. Ну, аңлашылды. Э, гомумән кешеләргә телибез э, сакланырга. Ярагаймагыз.
Әйе. Мәдәниятка телибез, мәдәниятка э, телибез тиз генә бу үзгәрешләргә яраклашырга. Һәм яңа альбомнар чыгарсыннар. Әйе, хәзер шушы ике атнаманда дәвам итәм ул, Ходай кушып, бәлки, ну, озакка сузылмас. Бер ай эчендәме Э, безнең теге милләт яңа шундый э, онлайн продуктлар һәм балалар белән коронавирус балалары белән яңа елны куштылар артсын инде артсын вот шуның белән тәмам сау булыгыз